mathahinga rĩ mm. no ngoma tu yatũmirwo nĩ gũkũ thĩ yũkage na ĩtũtange tu daudi we nyonaga mũndũ gwĩtwo mathahinga rĩ taroca itani ya- ya- yarekirio gũkũ thĩ ĩnyarire andũ a ngai augaga nĩ gũtheria kĩgongona hatirĩ kĩgongona theragia We must call out some of these things. Wĩra waku no kũhanda mbegũ mbegũ. mbeũ gĩkũyũ-inĩ rĩ ndĩimanagwo warĩ wetherwo wĩra kũrĩa gwa kambuni ya gũgĩthondeka mbegũ Mwana- mwana suga sana we nĩwe ngai nĩgetha ũndue athiĩ na kũu no ciana rĩ nĩ ciũke wĩ mwega mwĩroreri wa youtube channel ya shiro digital thengiũ nĩ gwĩtĩkĩra kũnyitanĩra na niĩ niĩ njĩtagwo shiro wa digital na nĩ tũrakwĩrĩte o mũthenya kana o kiumia nĩ tũrĩkoragwo na mũgeni nĩ tũrendaga kũmenya njata citũ iria ũĩ iria cia gĩkũyũ-inĩ na ona citarĩ cia gĩkũyũ-inĩ mũndũ wothe uh, wĩna rĩtwa kana wĩtagwo celeb tũkamenya ma- kuma atuĩka celeb na harĩa arĩ nĩ maũndũ marĩkũ ahĩtũkĩire mega moru na marĩa mothe na no twende kũmenya nginya maũndũ marĩa anagĩka mega kana me moru mũthenya wa mũthĩ ndĩrakena ngĩ- ndĩrenda kũnyita ũgeni mũgeni witũ ũrĩa mũmũĩ mũno mũno mũno na wa trend ngenda-inĩ citũ na njĩra nene mũno mũno mũno mũndũ gwĩtwo Daudi wa Chris thengiũ mũno nyitanĩra na ithuĩ nĩgetha tũmenye ũguo kweragwo nĩma tabarĩra ĩno ĩtagwo ũma wakwa na tondũ akĩrĩ haha reke atũhe ũma wake Daudi wa Chris kwerwo atĩa kwega ciroka kũnyumanĩria rĩu nĩ tũiguĩte na nĩ tuonete ũgĩ trend mũno mũno mũno nenda-inĩ citũ cio kinyanĩria na no twende kũmenya tokorwo tũ maũndũ tũu tũiguaga twarĩ twama kana rĩngĩ twarĩ twa maheni na tondũ tabarĩra nĩ ũma wakwa rĩ no twende kũmenya kuma na na kũrĩ geithia mũthikĩrĩria wa tabarĩra ĩno ya ũma wakwa wĩ mwega tabarĩra ya ũma wakwa na cirũ wanjigi Digital. Ũndũ ũrĩa ũngĩka wa bata mũno nĩ gũtigĩrĩra nĩ wa subscribe nĩgetha rĩrĩa kũrehera karũgano ka mũndũ tani ũgakamenyaga we mwenyewe. Ndakũgeithia wĩ mwega, ũrĩa wothe ũngĩenda kũnjũria niulize nitarudisha. matha hinga Ĩĩ, mathahinga. nä kä muorania na mathahi Wamba wa gũthoo mũtwe ng'a. o ndä renda kå menya nä kä muorania na mathahinga nä agwetha må no Mathahinga rĩ, no ngoma tu yatũmirwo nĩ gũkũ thĩ ĩriũngage na ĩtũtange tu Eh, nĩ ũĩ mhm, caitani rĩ mm, eh, arekirio thĩ atũnyarire mm. rĩu nake nyonaga mũndũ gwĩtwo mathahinga rĩ taro caitani ya- ya- yarekirio gũkũ thĩ ĩnyaririe andũ a ngai Eh, tondũ eh, ithuĩ a- andũ a gospel rĩ tũithuĩ tũithuĩ serem nĩguo

ndũkanatuĩre mũndũ ĩgithĩ nawe ndũrĩ ũmũtuĩrwo O ta arĩa we rĩ angĩ. we wĩ mathahinga wanduĩra we kara we ngai we we nĩwe ngai nĩgetha ũndue athiĩ na kũu nä araigua nä ararä agwethere wä ra warä wetherwo wä ra kå rä a gwa kambuni ya gå gä thondeka mbegå mwaracue sana Nĩ wä mũndũ mwethere gwĩtwo- wä ra nĩ mũndå gwĩtwo mathahinga Mbeũ gĩkũyũ-inĩ-rĩ, Mm. ndĩimanagwo. Gĩkũyũ-inĩ mbeũ ndĩgathe. ndĩimanagwo Ndĩimanagwo. Eh. Gĩkĩimana mbeũ gĩgĩcoke ũkĩmĩrorie kũ. Hmm? No no ũheane. no ndethire wĩra Ndirĩ ndo- ndirĩ ndandĩkwo. Ciana- ciana nacio Anyandĩka-rĩ, ciana. anyandĩka no ngaũruta. ciana ciana bote rĩ Mm. Nũ ũrarera? ningĩ bote ndeto ciwa cirutwo he matha Ĩĩ, o matha ũyũ rĩ ndenda tũ- twambe tũmenye kana matha hinga mwĩhaki wa hinga Eh. ndeto ici ciake rĩ harĩa ciumĩte Eh. na ũma waku nĩ ũrĩkũ thĩinĩ wa ndeto ici

mũndũ ũgwĩtwo eh, ciro wa digital angĩkorwo we wĩ hau na nĩ ũĩ nĩ ũrĩ mwana wa daudi Mm, mwana wa wa Daudi. wa daudi Daudi wa Chris. Chris, Ĩ, yeah. daudi wa chris na ti kũhanania kana gwĩ- kũ- kwĩrwo nĩ kahana DNA no ĩngiuma angiuga nĩ exactly Aha. tukirikia live ino rä kana tukirikia å tå reka rä warete ona haha ũũ haha kĩanda comment section Niambie. andĩka hau daudi Tuone. nä tå rä mwana nake Mm, ngamå gä ra må thenya å yå å ngä kana å må rehe ĩĩ. tondå ciana ndingä kä remwo nä ndũngĩremwo nĩ kũrera Exactly. na rĩu rĩ he, he, he kana gatũraga getagio mara nĩ getio mara nĩ- na nĩ tũrona nĩ nĩ gathakarĩte mũno by the way na, na congratulations nä å ndå wa å rä a å rerete kana kau no å rakarera kana no ndĩrarera na ndiĩtiga gũkarera gũkarera nginya gakaigana nginya ko ga- ko kenyewe gakethera ũtũũro wako nä å ragacokeri mwena å rä a gå kä ragwo kana Eh, nĩ kugwo kugagwo na mũndũ angĩkorwo nĩwe watigire rĩ ũ- ũ- kĩndũ ũngĩtiga rĩ na to ũgĩkoririo harĩa wagĩtigire na Mm. ũngĩkora gĩtirĩ hau nĩ gĩgĩthamirio nĩ mũndũ rĩ Mm. na ti ũkĩ- ti ũkĩambi gũgĩetha Mm. ũngĩgĩetha gĩtuĩke gĩtigũgĩcoka moko-inĩ maku rĩ Mm. to gũkĩiganĩra Mm. o ũrĩa gũkĩrĩ no ningĩ thaa ici rĩ ũndũ ũrĩa ingiuga mũhũthũ rĩ Mm. itekwenda itekwenda kwaria ũru wa mũndũ kana wega wa mũndũ rĩ Mm. eh, nguga ciugo ici Mm. ndiregete na mwana Mm. angĩgererio njĩra ĩrĩa njenuini Yagĩrĩire. gũcoka moko-inĩ Mm, make mm. tondũ gũtirĩ hingo ngamũcenjia gũkorwo nĩwe nyina Mm, ũcio noguo ndũra itageka Nĩguo. o torĩa gũgace- gũtagacenjio nĩ niĩ ithe mm, gũtirĩ ũndũ ũgoka ũcenjekie atĩa ũguo. ũguo Mm, kwoguo ndiregete na mwana mm, ona ndagĩka ona ĩmwe Mm. no nĩ agererio process iria ibatiĩ agĩcoka moko-inĩ make Gũtuĩkaga mwana ũcio nĩwe kĩhumo gĩaku gĩa gũte mũciĩ waku na kũhikania kũngĩ. Ũma wakwa, tabarĩra mũthikĩrĩria nĩ ũma wakwa, na tũrenda ndeto ici ciume na Daudi wa Kirisi kana aheane ũma wake, eh. nĩguo kana tiguo. Niĩ rĩ, mhm. ũhoro wakwa bĩgiĩ kũhikania rĩ, mm. eh, hena karũgano kanene Mm. na no twage hihi gũkarĩkia mũthenya wa Mm. ũmũthĩ hutie tu Mm. nĩ twatigane na mũtumia ũrĩa ndarĩ nake mbere na no nyende kwĩra andũ Mm. mũtumia ũrĩa ndarĩ nake mbere tiwe nyina wa kana gaka getagio Mm. mũtumia ũcio ndarĩ nake rĩ twarĩ nake na ciana cigana Mm. igĩrĩ Mm. o ũrĩa andũ maritũhanagĩra kĩmũtũrĩre mũkaga kũ understandana tũgĩgĩkũra nĩ twaritũhanĩra nĩ twaga kũ understandana tũgĩkĩohorana Mm. na gĩgĩthiĩ na ciana icio Mm, na ona thaa ici ingĩreherwo ndirĩ na thĩna nacio nĩ ciakwa nĩguo. gũtigacenjia gũkorwo nĩ niithe Mm, ũcio nĩ ũndũ ũrĩa ũtagacenjia eh, no mhm, twaritũhanĩra na twaremanwo rĩ Mm. o ũrĩa mũndũ ethaga live ya mũtũrĩre wake rĩ Mm. ngĩkora ndathi gwetha no harĩa ndethera rĩ ngĩkora tiho nĩguo. ngĩkora mũndũ ũcio kũringana na maũndũ make na makwa rĩ citiratwarana citirakabana mimi nikaona niji- nijipeleke Eh. na yeye ajipeleke no gũkĩ happen nĩ twagĩkorirwo twakĩgĩa mwana Mm. na mwana akĩrĩ o mwega na Mm. ti kũhikania twahikanĩtie Ĩ, twarĩ process ya ya ũrĩa andũ mamenyanaga nĩguo. nĩ wega njuge ũguo Mm. tondũ nĩ njiguaga ngĩtarĩrwo anga atumia anga ndĩna igana Ah, ah, Ĩ. ngitaragĩrwo Ĩ. thutha ũyũ nĩ njokete kĩũria kĩrĩa wakĩnjũria nĩ njĩrĩga ku engage mũirĩtu wĩtagwo Ann yes my friend yarĩ nene mũno na tũgĩgĩũka na tũgĩkena will you marry me yes na maũndũ mau magĩgĩthiĩ na mbere Ĩĩ. kwarĩ birthday ya kana kau Mm. ngĩrigwo nĩkĩ ingĩhe mũirĩtu ũcio Mm, tondũ kai- maita marĩa maingĩ nĩwe ũkoragwo na kana kau mm, ngĩkĩona nĩ wega mm, ndĩmwengĩnjĩre hau Mm. nĩgetha agĩc- aikare oĩ aririkanage Ĩĩ, na ariri- na akoragwo oĩ Ĩĩ. mũndũ ũyũ nĩwe wakwa rĩu Mm. koguo rĩu kuma hau ndaki engage tũkĩrĩ ma process-inĩ marĩa mekagwo nĩgetha mũgĩtuĩke nĩ mwagĩka ũhiki ma process-inĩ ma gũkĩmenyana Mm. wega Mm. maciari Mm. ũguo Mm. tũkĩrĩ hali na ĩyo agĩtuĩka nyina mwega mũno wa kana gaka ona ndiũĩ Mm. by the way mwana ũcio gũtirĩ mũndũ ũngĩ ingĩhokera

That is it. yeah. koguo hatirĩ handũ kana gokĩra Eh. kana gatirĩ handũ gokĩra mwĩroreri nĩ waigua koguo ndeto nĩ toguo waigua rĩu rĩ daudi nĩ wa nĩ wa engagire ani gũkĩrehe thĩna ndũcoke ohe matha Eh, mitandao ikaleta shida mitandao ikaleta shida sana na gũgĩtuĩka eh, nĩ ũragĩthagathaga kũ- kũkĩũraga mathaa hinga na ũrĩa na maũndũ marĩa mangĩ wanamuona Eh. A ver, Eli. Eh. kĩoneki gĩakwa nĩkĩo ndĩracukuma mm. ndiretha mũndũ

wĩna ma ndũrĩ yani ndũrĩ watamũra character development mũndũ Mm, Aca. mm, Kwĩ kwĩ maũndũ mangĩ mũndũ oga- onaga atĩrĩrĩ Mm. nĩke ho- horere ngoro mm, mi mwenyewe tu niturie mm, ĩ ndigane na andũ ũrĩa marauga na ũrĩa mareka mm. ya Ĩĩ we wanagũthwo character development. Eh, we. Nĩ karũgano. Tũngĩtua kũheana karũgano kau rĩ, no no karitũhe mũno ciro. Eh, Ĩĩ nĩ karitũ. eh. Na nĩkĩo ndakwĩra ona ona kũgũthwo rĩ, aca, tũgatigĩre Ngai. tũkwenda hau kĩũria kĩu nĩ warũga no no tũrĩcoka haha tondũ nĩ tũrenda kũmenya ani rĩ ani ani anaigua ndeto icio ciothe ani nĩwe mũtumia waku Ania na igua ndeto ici ciothe niwe twĩ rĩ. process inĩ ya gũtuĩka mũtumia official Ĩĩ. kwa hiyo process Ĩ, eh. mwĩ process-inĩ yani no tũkiuge nĩ fiansi waku yeah yeah rĩu rĩ ania igua ndeto ici ciothe arĩa eciria gũcoka na thutha kana arĩa rĩmwe rĩaki koinoinio ngoro rĩmwe rĩaki ũgacokereria Ũgwĩka atĩa? ũkamũcokereria Eh, Eh, ũkamwĩra maũndũ mangĩ niĩ ona niĩ mwene ndirakĩmamenya

gutire we ni uramenya ngwirire ndiku ndi turitu garden si ndio koguo angikorwo muthi ni nyuma ngue mundu ro ngianjuraga wa mbere Nĩ mũrathi. ni ciro ungiahuthika nie daudi gukua tondu ni mura tondu ndungimuhitha haria uri Nĩguo. no haha he mundu ri oyo daudi no kunginyira gwake ku- kwina hinya muno Nĩ hinya. koguo murata ndu unginginyira na mbere koguo tura wihugite murata waku tondu ni umananyita itemi ya guthukia eh, mũtumia wakwa kĩongo tũranwo Ĩĩ. wanyita no nake agakorwo very firm ĩĩ na ngai akamũhũthĩra Mm, agatũma omĩrĩrie Ĩĩ. tondũ no njugire ũguo ni, ni mungu tu kutumika mm, na kũgwa maru-inĩ niĩ cirũ ndĩ mũhoi mũno gwĩcirwo na wanahũrĩra thimũ maita maingĩ mandĩ ngakwĩra kaingĩ ndingaga mahoya mhm, niĩ ndĩ mũhoi mũno mm, na mbara ingĩ mm, tũcininaga na mahoya nĩguo na kaba gũtũra tu maru-inĩ we wĩ hau mũrata wakwa

o kimwe kimwe tuthiete wanjikarĩra ĩ rĩu rĩ ũndũ ũrĩa nguga rĩ eh, kwĩ my friend mũrata wakwa bebi yakwa ũgwĩtwo ani i love you na kupenda sana nĩngwendete mũno nĩ kũngirĩrĩria mathĩna makwa nĩ- nĩ nĩ kũnjoya na ũrĩa we mwenyewe eh, wangorire ona njĩkĩrĩtwo mitandao ũgĩtĩkĩra kũnyamũkĩra nake mũtumia ũcio ũranjĩra njarie ũhoro wake ũrĩkũ nĩ atĩ rĩu nĩ erĩ Eh, Ehe, eh, nyina wao wanjĩra nyina wao nyina wa cikũ nyina wa cikũ Eh. rĩu rĩ

ũguo nĩguo njugaga no ngacoka ngauga thengiũ kwĩ ngai nĩ atũmire ngĩa na mwana wĩtagwo cikũ ivo tu Great. ya njoke eh, Mwĩhaki. ũgacĩre harĩ- kwĩ matha mwĩhaki Eh. matha mwĩhaki o ũguo reka enderea gwĩka kwĩ na irĩhi irĩhi rĩho na, na, na bibilia yugaga gũtirĩ mũndũ wanekĩra maũndũ gũkũ thĩ akambata namo igũrũ atarĩ mũherithie nĩ twetereire ũherithio o ũguo we wanatũherithia nĩ tũrĩ aciari nĩ tũrĩ ciana nĩ tũrĩ ciana tũciaranĩirwo nĩ tũrĩ andũ a bamĩrĩ koragwo ũkĩmenya nĩ tũrĩ andũ acio makoragwo matũrorete igũrũ na rĩngĩ ithuĩ nĩ ithuĩ njata cia mĩciĩ itũ kwa nini unataka kutufinya yeah? ona ngai nä agåka gå kå hihinya we tufinye lakini mungu atakuja kutufinya ngai nä agåka gå tå kä ria ngai we nawe rä nĩ ũrĩkorwo nĩ ngai tondũ kaba kũgwa maru-inĩ wĩrage mũndũ ũrĩa we wendaga gũkũnina rĩ andirĩ nake nawe cambĩki wakwa we wonaga ona maũndũ mau na ũkenderea tu kũnibuata ngai arokũrathima na rĩrĩa ũgabatara ũndũ ũrabatara daudi akorwo hakuhĩ nawe nipigie simu nitakuja paka hapo

comment section inĩ nĩ tũgũkorwo tũgĩkũrehera o mũthenya o, o kiumia o kiumia nĩ tũrĩkũrehagĩra njamba yaku ĩrĩa we wendete o haha tabarĩra-inĩ ĩno ya ũma wakwa ta na youtube channel ya Shiro wa Digital tũrĩkũrehagĩra na kairĩtu getagwo Madusera niĩ njĩtagwo Shiro wa Digital ngatho cia mwanya nginya kiumia gĩũkĩte goodbye